Helo! Fi yw Captain Buster! Dwi wedi cyffroi'n lân i gael bod yma yn Sir Pen-y-bont yr Ogwr ar yr ymgyrch pwysig hwn! Rwy'n chwilio am haid o ddisgyblion ysgol gynradd i fy helpu archwilio Sut caiff gwastraff bwyd sy'n cael ei ailgylchu ym Mhen y Bont yr Ogwr ei drawsnewid yn drydan i bweru eich cartrefi, eich ysgol a'ch hoff atyniadau? Ha! Reit, dwi off i gael cinio! Haha!
O'r gore, Pong! Felly sut mae'r peiriant ailgylchu bananas newydd yma'n gweithio? O, oh, wela i, ti'n rhoi'r crôn banana yn y blwch? Ah, ac wedyn mae'n creu nwy sy'n helpu i bweru'r llong ofod. Wyt ti'n siŵr y bydd hyn yn gweithio, Pong? Wir, o'r ddeiar ges ti'r syniad. O, edrych pong! Mae'n gweithio! Ha ha ha! Pugl, os gen ti fwy o wybodaeth am ailgylchu gwastraff bwyd ar y ddeiar? Oes, Buster. Hoffech chi wylio ffilm amdano? Ie, plîs, Pugl!
Mae gwastraff bwyd yn cael effaith fawr ar yr amgylchedd, oherwydd bod y rhan fwyaf yn mynd i safleoedd tir lenwi. lle mae'n pydru a rhyddhau mellan a nwyon tŷ gwydr niweidiol. Y peth gorau y gallwn ei wneud gyda'n bwyd yw ei fwynhau. Ond mae peth gwastraff yn anochel, er enghraifft croen banana, bagiau te a chrafion. Bellach, mae pob cyngor yng Nghymru yn casglu gwastraff bwyd ar gyfer ailgylchu. Ydych chi wedi meddwl sut mae'n cael ei ailgylchu? Dyma sut. Mae eich gwastraff bwyd yn mynd i danc caeedig lle nad oes unrhyw ocsigen. Yna, mae micro-organebau yn dechrau torri'r gwastraff i lawr. Enw'r broses hon yw treulio anaerobig.
Gawn ni gyfarfod y micro-organau yma? Maen nhw'n swnio fel eu bod yn gwneud gwaith ardderchog! Ha! Na fedrwn, Buster. Mae meicro-organau yn bethau byw sydd mor fach mai dim ond drwy feicrosgop y galli di eu gweld. Maen nhw ym mhobman o'n cwmpas, ond maen nhw'n rhy fach i'w gweld. Hyd yn oed llai na pong? Llawer iawn llai. Bach iawn, felly!
Wrth i'r gwastraff bwyd dorri lawr, mae'n creu gwrtaith sy'n gallu cael ei ddefnyddio gan y diwydiant ffermio. Pwgl!
All y gwrtaith ffwr tileiddiwr yma helpu fy ffwr i dyfu? Does gan wrtaith ddim byd i wneud â ffwr, Buster. Math arbennig o bridd sydd yn dda iawn am helpu planhigion i dyfu yw e.
Mae hefyd yn rhyddhau bionwy sy'n cael ei gasglu a'i ddefnyddio i greu gwres a thrydan. Gellir defnyddio hyn yn ein cartrefi a'n hysgolion. Mae'n galonogol gwybod bod ailgylchu un llwyth lori o wastraff bwyd yn gallu creu digon o ynni i bweru dros 20,000 o setiau teledu am awr. I gael mwy o wybodaeth am ailgylchu bwyd, ewch i ailgylchudrosgymru.org.uk.
Felly, gellir ailgylchu gwastraff bwyd i wneud nwy sy'n pweru bob math o bethau. Yn union fel y fanana sy'n pweru'r llong o fod pong E1. Anhygoel! Hmm, ry'n ni angen atgoffa pobl y ddaear faint y gall ailgylchu helpu'r blaned. Lawrlwytha ffeil gwybodaeth, plis, Pogo! Wrth gwrs, Buster. Pam ailgylchu gwastraff bwyd? 1. Mae ailgylchu gwastraff bwyd yn creu ynni. Mae ailgylchu dim ond 35 bag te yn gallu cynhyrchu digon o ynni i bwerau teledu am awr. 2. Mae ailgylchu gwastraff bwyd yn arbed adnoddau. Mae'n gwneud gwrtaith, felly mae llai o angen i dynnu deunyddiau o'r ddaear. 3. Mae ailgylchu gwastraff bwyd yn golygu llai o lygredd. Os yw bwyd yn cael ei roi yn y bin sbwriel yn lle ei ailgylchu,